Ateri nyaka weche mag ohala kama kambi ma ochung' ne tayo wuodhe mag gach reru mano Kenya Railways koro wacho ni geche manyien osechak nyiewo mabiro ting'o jowuoth e reru mawuok Nairobi nyaka e boma ma Kisumo kaka yo mar bero wuodh gach okolono mane oyaw kendo e giko, e giko mar higa mokalo. Edwin Okoth ne obet piny kod maneja ma ochung' ne yore mag wuodhe reru e kambi mar Kenya Railways mano Tobias Otieno kendo omiyowa ler mathoth.
Bang' chungo wuodh gach okolo ma ne ting'o jowuoth kod osigo kowuok e boma maduong' ma Nairobi nyaka Kisumu kuom chiegni higni 13, Kenya Railways koro wacho ni chenro nitie mar ng'iewo geche 16 manyien kama ang'wen ibiro ket e lain mar Kisumu. Maneja mochung' ne wuodhe mag gach okologo koro wacho ni jowuoth biro neno pogruok. Gechegi biro konyowa mondo mi obed ni koro wanyalo wuotho mapiyo. Moloyo kaka ne wawuotho ka chon, ka ne wachako gi gechewa ma ne machon, ne wakawo seche apar gariyo kiwuok Nairobi kidhi Kisumu kendo kiwuok Kisumu kibiro Nairobi. E, ka koro wadhi tiyo gi geche manyien gi, koro wadhi kawo saa matin. Odhi bet kind seche apar gi nus to gi seche apar gachiel. E, bang'e kaka wamedo dhi mbele, wabiro e, neno kaka wanyalo timo eh, improvements moko e line mondo mi wane ni wanyalo kata kawo seche apar mano bed ni mang'eny mogik. Kenya Railways bende wacho ni chakore dwe mar abiriyo higani, wuodhe mag gach okolo e kind bombe ariyogo ne oloki mondo omi jowuoth kod jo ohala thuolo maber mar timo tijegi godiechieng'. Garino bende wachore ni ne olok wuodhe kowuok godiechieng' nyaka gotieno mondo ochop Kisumu gokinyi, kama koro bochiwo thuolo mar yawo reru madhi Butere, ma bende ichano chak machiegni. Joma ng'eny ma wuotho gi gari gin jomoko ma thothgi gin jo ohala, koro gidwaroga ni ka gichopo kuma gidhiye to gidonjo e tijegi. Gari mane ringo godiechieng' ne tero ji to chopo godhiambo. Koro samoro ka in ng'ama ne dwa dhi Kindu Bay, idwa dhi Homa Bay, idwa dhi Siaya, idwa dhi Butere, kichopo godhiambo saa apar gariyo gi nusu kata saa achiel, to iyudo ka koro kaka inyalo wuotho tek. Inyalo tiyo tijeni mag odiechieng' te, koro kiso gik sa odhiambo, to iwuotho ibiro Nairobi kata ia Nairobi idhi Kisumu kae kichopo kocha godiechieng' inyalo be dhi mbele gi tijeni mamoko. Tobias bende wacho ni wuodh gach okolo sani koro osechak tud kod wuodhe mag yore nam kama meli mar ariyo sani igero mar ting'o osigo madhi Uganda. Ne jowuoth, chenro dhi nyime mar loso dho wedhe mopogore opogore ma ibiro mi weg meli mag ji giwegi mondo oting' jowuoth kuondego. Port ma Kisumu ok ti kende, port ma Kisumu ni tiyo gi kuonde mamoko ma meli ne chunge ga chon. Ma gin tiere Kindu Bay, nitiere Homa Bay, nitiere Mbita, nitiere Karungu, nitiere Asembo Bay, nitiere Sio Port. Magi te ne wasewuothe ma wang'iyo Kane wasewuotho gi jo KPA, ne wawinjore kodgi kendo gisebet gi mpango mar mondo mi los piers mantiere kuondego te. Inyalo we wuok Homa Bay tidhi Asembo, inyalo wuok Mbita tidhi Asembo, kia Asembo inyalo dhi Kisumu kata samoro inyalo wuok Sio Port tidhi Asembo kata iwuok Sio Port tidhi Mbita direct. Kenya Railways sani nikod gari achiel mawuok Nairobi tich abich kendo wuok Kisumu Jumapil godhiambo kama wachore ni ka kwan mag jowuoth omedore to kwan mag gechego bende biro medi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakoro mga juwanga mano jafwambo mar Redin Okoth kanyo ma bende ninjo kadayo dho maneja mano mar kambi mochung' ne wuodhe reru e kambi mar Kenya Railways mano Tobias Otieno. Kata kamano kiny maka wuon antiere gi Edwin ka. Edwin oyawre ichiew nade? Iseloso gi Tobias Otieno. Mana ka nyalo penji mathoth ang'e ni wuodho kolo mano gar, gari mar reru gacho kolo mawuok e kaunti ma Nairobi kadhi Kisumo nochaka Yanga kata mana noyawa Yanga e dwe mar apar gariyo mar higa mokalo. Nyaka sani joka Tobias wacho ni gichano nyiewo geche moko mag okolo. Dibed ni gisenyiewo kata ka gisenyiewo gisenyiewo adi to bende kata mana wuodhe ma kawuok Nairobi nyaka Kisumo en seche mar hewo apar awinjo kanyo kwacho ni siasa maromo apar kata mana apar gachiel bende geche ma ibiro nyiew biro konyo mar chwalo seche makamago mar mondo mi obed matin
Erokamano ahinya Sharon, ageno ni imbe ichiwo maber. Uh, kaka ne watwag gi jo Kenya Railways wachore ni gichano ng'iewo geche apar gauchiel, ang'wen oseng'iew kendo ang'wen go gidwa mana mondo oti e yo madhi Kisumu. Eh, reru madhi Kisumu kata yo gach okolo madhi Kisumu nolor higni apar gadek. kuom higni apar gadek mano chakre higa mar aluf ariyo gaboro nyaka higa mokalo. Koro bedo ni notimore kamano eh, reru noseti gik mane itiyo kod eh, itiyogo e reru kanyo noseti mang'eny koro nyaka ne ng'iewgi kata ne losgi kendo e yo makare mondo eka giti. Koro chakore Disemba kata dwe mar apar gariyo higa mokalo Ywak osebet ka jopiny neno ni gach okolo mawuok Nairobi kadhi Kisumu dhi gi seche apar gariyo to nitiyo kode godiechieng'. Koro par apara kiwuok ka gokinyi sa achiel to ang' nichop Kisumu godhiambo, manyiso ni in onge gima itimo chieng'no, in aine e, e gach okolo iwuotho. Koro dwe mar abiriyo ma en dweni ne gitimo lokruok kendo koro gach okolo dhi gotieno. Apani mane mane uh, Eh, midusa Tobias Otieno temo wacho kanyo ni bro konyo johala nikech johala dwa ni giwuotho gotieno kochopo gokinyi to en e chiro ouso. Kamano Sharon. Erokamano ahinya Edwin kuom lero wach ma kamano. Nyakoromo Gajwang' gi report mar Edwin Okoth bende makelowa e giko mar chenro mar weche manyien okinyi ma kawuono chenro pod iye lach. Mabiro bang' ma en nonro mar gazet